N'oc'h ket digemer mat? Ya.
E petra c'hoari ganit miz Erru?
Ya, bah miz Du c'haller l'avoir hein, memestra vraiment. Ok, miz Du ar wech-mañ.
Kig e zigon. Tornozon.
Ha kroget 'vo gant ar c'heleier? Ya, euh, krog gant ti ma fell dit. Euh, ya, bah m'eus ket notennet kalz a dra bras, enfin euh, de- Trewigo. Setu bon-se zo 'benn pell zo met ar BlizzCon a vo ur BlizzCon line n'oc'h eo darvoud bloaziek Blizzard a vo en linenn hepken 'vo ket un dra fizikel hag a vo e miz C'hwevrer daou vil un warn-ugent daleet eo bet ha setu disklêriet o deus e vefe digoust evit ar sellerien. Padal... Ya, da voaz eured paeañ... D'ugent dollar, ya, setu.
Mod all e pugur-mañ ar PSPM o tont a-benn nebeut ez eus bet tud o c'harnodiñ hag o welet e oa kalzik doareoù benn a fin da sikour ar c'hoarierien, ar c'hoarierezed bouzar pedal. o lakaat istitlo zoken pa dalc'h prantañ zo c'hoari ha ket hepken pa dalc'h prantañ zo sinematik ha tout. Hag all. Setu kello mat tamm ha tamm evit digemer muioc'h ar c'hoarierien. War ar c'hoari nevez The Last of Us Daou, oa se oa bet meuleudet. Tu se peger oa Sperver a seblant, enfin, oa evit an dud na zelle ket mat oa tu da da lakaat e e mod euh, ma veze euh, gwelet matre an diforc'h etre an dud en penna hag ar peurrest ha tout evit an dud na gleve ket, enfin, war a seblant oa digredus, enfin, tout a poza war Buntoun evit 'n em drei lec'h ma oa ret trei, Enfin, but be oa Evit skoazellañ petra oa kontet ha tout. Enfin. Evit skoazellañ ar c'hoarierien, quoi. Et euh, war a seblant oa digredus an niver euh, a ziberjou ha tu diber. Nac'h ez pimeus euh, e teuio tamm-ha-tamm da vezañ traoù euh, ba digemeret dre ziwer en ur stumm. Ya, fin evit ar c'hoarioù bras peogwir eo kalzik a traoù d'ober. euh. Ya, vel just, ya, pugur e... Ya. Ya, ya, kalz labour ha...
noc'h e kalz arc'hant. Mais evit c'hoari o bras e... e rankfe dont da vezañ un dra un tamm ret en ur stumm. Ya, dreist-holl da bloñs e traoù a c'haller lakaat barzh al lusker neuze ur wech m'emañ graet al labour e enfin seul viv e labourer en a-raok seul nebeutoc'h zo d'ober goude quoi da'm soñj. Setu a-mod-all em eus war a seblant e adalek an unnek a viz du er Stad Unanet e vo gwerzhet an Joy-Con e dre hinienn a-benn ar fin an Joy-Con dev pe kleiz hep ket dre-ret da brenañ an eil pe egile, ar pezh a vez zo bremañ kwa, vet rediet da brenañ an daou asambles. N'oc'h n'eo ket fall peur a-wechoù ba e torr unan pe e tiskarg enfin zo unan a garg ken ha tout n'oc'h doare da ba da pas prenañ traoù n'eus ket dimp da brenañ. Ya dija, super kêr an Joy-Con. Ya.
Ya, hag une euh, à égalité fall dre vras, enfin, zo ar bern kudennoù. Ya, kudu an drift aze. Ya, setu.
Noc'h e Nintendo o chañch strategiezh, euh, pezh a zo souezhus. Enfin, chañch strategiezh, t'as besoin j'y spletus evito ivez. Oh ya, ya, vel juste, mais bon. Noc'h e... euh, ben, euh, vid ar poent n'eo ket bet lâret e c'hoarvefe Europa, mais spi meus e vo posubl, ben nebeut ivez.
Yeah. Ha te ?
Me neuze 'm eus daou zarvoud a zo bet aozet nevez-zo. Neuze dija ar ZFN ma oa deus klevet komz un darvoud bras-tre eo deuet da vezañ. Ya.
A-stroll
skignerien vrasañ Twitch. Bon estreget omp, hein, n'omp ket bet pedet siwazh. Ah ya, nimp n'on ver james pedet, souezhus eo. Ya, met da 'm soñj, komzet 'm eus gant Zerator aze evit ar re chaton 'vo mat sañset. Aze 'oa 'bamm da c'hovid ha tout. setu neuze ya etre ar c'hwezeg hag an triwec'h a vizere on dire ar z-event zo un darvoud aozet gant ba gant Zerator just war super ke z-event z evel Zerator neuze bewech vez neuze ur bern skignerien o skignañ hag o dastum arc'hant evit ur gevred-gaezh a-zehoù evit Amnesty International Setu.
Neuze euh, aze 'oa etre daou enkea, neuze 'oa un tamm euh, Covid pep lec'h, Mm. justice neb lec'h. Masklo pep lec'h. Ya, maskoù pep lec'h.
Yeah. On se dit, ouais, 'oa ket an holl, maman. Euh, da skouer ar streamourien brasa vel Mr MV, Squeezie, Antoine Daniel, euh, Jiraya, Gotaga, tout, 'oa euh, A-bell 'oan ket war al lec'h. Ya.
Neuze o deus lakaet benn ar fin ur c'hamera evit an dud a-bell hag an dud 'oa bell a c'halle lakaat war o foñs gwir ba ar foñs eus ar zivent evel ma vefe en e gwirionez. Ah ya, ok. Zo fentus po traoù, enfin implijet eus se evit ober farzh a-denhoù.
Mais setu un tamm domaj quoi, mais evel-se 'mañ. Hag evit ar re 'oa aze ba 'oa bepred ur maskl pa oa ret festival ha tout. Nullet eo bet traoù zo a oa sañset da vezañ. Mais bon, déjà, c'est bédus a-walc'h en effet gallet bezañ aozet. Ya, ha dastumet o deus kalz ac'han? Ya, ya, komz a raen eus se. Euh, aozet eo bet kalzig a draoù, euh, bet oa da skouer euh, Neured Faos etre div streamerez. Hag euh, bet oa aozet eo bet question pour un streamer gant euh, Samuel Etienne a oa deut a-ratozh-kêr. Ur rezamant deuet a-benn da zont 'oa ket sur e penn-kentañ hag Étoile... ya. Ya, Samuel Etienne a zo an den a ginnig Question pour un champion. Ya, setu... Evit an dud ha na ouifent ket. Ya, ya, neus... Comme Jojo Tut ha na ouiont ket. Ya, marteze neus erlec'hiet Julien Lepers. Ya.
Uh, setu hag zo un den sympa-tre hag a, a stream a-wechoù gant Étoile. Étoile a ra un dra zon la nuit de la culture, l'art mazel ouzh abadennoù kozh pe nevez. Uh, question pour un champion. Uh, neus e a-wechoù e e razhe gant Samuel Etienne neuze azev o deus aozaet abadenn gant euh, o sevel goulennoù ouzh an dud a oa deuet d'ar zievent. Mm. Neuze e oa un tamm euh, diarbenn ar c'hoarioù video dre vras quoi. Ket hepken evel juste mais setu neuze plus juste quoi. Hag euh, an darvoud euh, neus bet d'ar VR arzellerien be oa ouzhpenn tri, enfin, tri c'hant mil den o zellet quoi ar pezh zo tigredus. Hag euh, gwelet o deus evit an EVC ba gred o deus kement a zellerien hag ur ur jadenn TNT bras quoi. Ya.
N'eus ket graet genre unan eus a n'eus ket graet 'vel France Daou pe n'ouzon ket petra met tri c'hant mil bah zo super mat quoi. Zo kalz dija ya.
Bah en eil d'am soñj evit Twitch gall euh, Ok. n'eus met Squeezie zo deuet da benn d'ober uheloc'h ur wech bennak quoi. Enfin c'est tu super Ah, bras. Ya ya.
Euh, je tu nous ai euh, vel juste ouais, ouais, plus juste mad à Google et Simulation et tout euh, Fentus. A-beu bet ivez ur c'hwiz gant joueur du grenier 'neus graet ar c'hwiz en DL. ma aze oa oa diwar-benn bah tresadennoù bev kozh dreist-holl. Ar speedrun eus Hades zo bet aozet ivez hag beus zo bet aviset ur bern konnerioù gant bezañ bet ar film pep streamour hag a lak ar pezh anvet an donation goal eus ur pal reiñ arc'hant. Neuze pa vez roet arc'hant e ret dibab war be seurt kagnot ar stumm e roez arc'hant. Ah ya.
Neuze bez' zo an hini hollek a zastum milionoù a euroioù hag an hini evit pep streamer met an holl zo strollet penn ha fin. Ok, un tamm spontus, enfin, bez' zo tud a dastumo kalz nebeutoc'h quoi. Ya, met forzh penaos ar c'hementad-se a zalio barzh ar c'hementadurioù. Ya, met ez-psikologel e c'hall bezañ un tamm euh, bon, bah, maez au nul, quoi. Bah, oh, non, bah, en Ollaouar, euh, en Ollaouar, euh, une, une ur streamer Mm. bras peget, forzh penaos e vez an holl o deus Mm. dastumet kalzik. Ha neuze, euh, ben, ma fin, elle a compte palio genre euh, ma 10 ans daou vil euro et mm, c'hoarian da Fortnite, pe n'ouzon ket petra. Setu perak zo bet traoù iskis o c'hoarvezout tud o touzañ o barv pe o blev. Ya, ya, setu se vez kalz, ya. Setu.
ha Mister MV oc'h ober un album featuring gant Chipzel hag Carpenter Brit ha n'ouzon ket bet den all. Se oa se bezus a-walc'h hag d'ur mare bennak oa o streamañ gant ur gwiskamant yar. E se oa un donation goal ivez. Enfin, n'on ket Antoine Daniel eus ret un eur ASMR evit o streamañ. Enfin, un traoù traoù fentus oa moa-se. Ya. Setu hag neuze an holl eo bet dastumet pemp milion seizh kant mil euro evit an Amnesty International, pezh zo euh, bah, digredus. Enfin, bev- Yeah. ar bloaz diwezhañ e oa tri milion, Pezh oa kalz D'annonçance. déjà. pezh oa Yeah. kalz déjà.
Hag ar bloaz-mañ, oa nosoñj bah, gant ar Covid ha tout, moarvat, euh, fait quelque zazut o reiñ arc'hant, quoi. Ma n'eo ket des soñj tizout euh, pal ar bloavezh tremen hag aze, euh, o deus euh, Tarzhet pep tra. Ya.
Marse ivez gant ar C'hovid, euh, bev ar C'hovid hag euh, ar couvre-feu aze e Paris, neuze marse e oa muioc'h a dud o sellet ouzh Twitch d'ar mare-mañ, neuze n'eus sikoret. Ya, possible. Mais bon, marse e oa ket kalz arc'hant gant an dud kennebeut, neuze... Bah, neuze c'est ket. zo hervez, puis marteze zo tud o doa lakaet ar c'han a goste evit BRJ à traversé hag ben, ben, Yeah, possible, ne deus yeah. ket, ne deus ket galet, n'oc'h Muiañ ket. An daou, an daou zo posubl quoi. Hervez Ya, euh, ya, live sokial pep hini. ya.
Setu, neuze, euh, setu, setu evit ar, ar zievent. Un darvoudal a zo bet euh, nebeus unvezhioù goude a zo bet euh, jeu Made in France a oa ur str- euh, aozet gant Mr MV, Dam Dam, Atomium ha Magla. kinniget met daoust hag-eñ oa aozet gante Ba aozet 'oa gant Mister Yo no choaz 'oa Mister MV aozet dreist-holl hag int a ginnige me aoze ivez enfin re war-dro an aozadur peogwir dagustum eo ur stand a zo ar Paris Games Week ya ya ya gwir eo hag ar bloaz-mañ ba n'eus ket euh, n'eus ket bet Paris Game- Paris Games Week ya evel-just ya neuze marteze a-gevret ivez gant ar re aozet da voaz Hmm. ya neuze 'benn ar fin euh, e Kalzig a c'hoarioù a zo diskouezet gant an diorroerien hag a zo pedet evit komz eus o c'hoari. Neuze gwelet e vez a bep seurt tud hag a ziorro c'hoarioù e Frañs. Neuze mont da vont da venegiñ ar re 'm eus gwelet. Da skouer 'oa kroget eo gant Blood Bowl Three diorroet gant Cyanide. Neuze ar c'hoari Blood Bowl zo bet dija daou c'hoari mosenn neuze a orin eo c'hoari Delwennigoù a ra meur a rank c'hoari doare mell-droad amerikan. Ya setu.
met neuze fañm n'on ket fañm met perak pas? Goude e oa Curses of the Gods hag a zo ur roguelike a zebrant diaes a-walc'h. Darksburg a zo diorroet gant Shiro Games, neuze ur studio eus Bourdel a teu eus Motion Twin hag a zirò neuze 'Deus diorroet ivez Norsgaard hag Evoland. Neuze Dark Bird zo zo Dark Bird zo deuet e-maez dija. n'eo ket fall. goude zo bet kaoz ivez eus Flipon d'ar Sadorn. neuze gant Damien Mayence an diorroer zo deuet da gomz un tamm diàr-benn e c'hoari ha petra eo diorren ur c'hoari e-unan.
Dedenus war, gabaoù ivez aozadurioù rannvroel ha skoazell an diorroerien. Pe oa Atlan Games, skoazell an diorrourien e Breizh hag e broioù al Liger. Gaimin ha skoazell ar c'hoarioù graet e norzh Frañs. Neuze dedennus oa komz... Ba an fin e veze diskouezet ur bern eus ar c'hoarioù a oa sikouret gante, a-benn e oa an hini an dud a gomze diwar-benn ba penaos sikour c'hoarioù. Ar saloñsioù ha tout. Setu neuze goude un nebeud c'hoarioù, Crying Suns, Haven, Tell Me Why. E oa tud d'an holl zo deuet. Penaos euh, Bet war ar euh, rummad Women in Games, hag a zo un aozadur just a-walc'h. Hag a glask kas war-raok Ar maouezed, setu eus an embregerezhioù.
Goude ur pennad dedennus-tre, Leander a zo diwar-benn Scourgebringer, hag a zo c'hoari a gomzin diwar e benn-nebeut. Met dreist-holl oa bet pedet an narrative designer, hag a zo benn-ar-fin ur plac'h hag a zo va narrative designer hag a labour war meur a c'hoari e mod kevrat, quoi. Hag a zo he fal ba just a-walc'h displegañ a ra petra eo he micher ha da neuz a-walc'h eo bennafi vez ket soñjet alies e-se. Bennafi n'eo ket he fal n'eo ket skrivañ an istor met studiañ an doare da zezrevell an istor bennafi hag evit... Evit ma klotfe gant un ur c'hoari pe... Setu evit ma vefe kempoell e partout d'ar c'hoari quoi, evit ma vefe ket lodennoù o... o lavar ar c'hontrol gant lodennoù all ha tout-se. Neuze dreist-holl war ar c'hoari vel Scourgebanger hag a zo ur roguelike va n'eus ket kalz a istor ha dedennus gwelet va penaos dre munudoù war an tresadennoù, war war anoioù objedoù zo int deuet a-benn da gas da benn an dezrevell. Ok. Hag ar plac'h a zo plijus-tre da da selaou. Setu. Goude bez 'oa pennoù-bras, enfin a c'hoario video peogwir because eus Siberia neuze bez 'zo pennoù- benoît-socal a zo deuet da gomz. Me 'vo ur Siberia pevar neuze, da vont hanter ur prikell hag un heuliad. Ya setu, bifroid. Ya me bez 'vo ivez goude peseurt c'hoarvez gant Cakewalk. setu neuze benoît-socal a zo un tamm un tamm arzour, enfin klevet- kompren vez n'eo ket boas-tre da da gomz gant strimourien, enfin un tamm mod-kozh, mais bon, fin tu sois. Euh, goude oa Eric Chahi a zo ivez euh, deuet da gomz uh, diwar-benn Paper Beast hag a zo e c'hoari nevez. Eus Eric Chahi uh, a gendalc'h penn-ha-fin d'ober c'hoarioù, mais c'hoarioù bihan, dizalc'h, un tamm arzel, mm -hmm. pezh zo n'eo ket fall. Eric Chahi yeah. uh, yeah, a zo un diorroer a c'hoari hollvrudet Another World hag ivez uh, Heart of Darkness a blij din kalz, kalz. Setu trawalc'h mod-all, moarvat. Ha se oa pigouls ? Se oa d'ar sul. Nann, met pigouls e oa jeu made in France aze.
Ah, meus ket lâret, met nebeut sizhunvezhioù zo emañ c'hoazh ma replay war Twitch. Bah ya, me 'meus notennet peger oa dres da vare ar Paris Games Week, da'm soñj. Ya. Peger oa etre an aouarn-ugent a visere hag an dek kentañ vis du. Noc'h me 'meus dibenn-sun hag an utopial. Ha da'm soñj e Paris Games Week 'vez bepred pas de vacances en Holzen quoi Benefi. Euh, neuze Paperbeast a zo ur c'hoari euh, endorm iskis lec'h ma vez euh, boudou gant euh, paper hag euh, AVH barzh euh, ar, euh, un desers. Uh, ben a fin, euh, a-raok oa ur c'hoari euh, VR, neuze euh, gwirvoud, euh, skeup neuze lâret, réalité virtuelle. Hag oa eret bed ar film zo an istor lec'h ma c'hallez etreoberia gant ar c'hoadurioù-se hag e c'hoarvez ur bern traoù kevrinus hag gant sonerezh, enfin un dra penn-da-benn barzhoniel, artsiñ ha tout quoi. Me zo deuet e-maez war urzhiataer normal, enfin hep vier nevez zo. Super.
Setu evit ar c'heleier. Mat-tre.
Teus ket c'hoant komz diwar-benn Cyberpunk? Ah ya, deuet eo bet Cyberpunk hag euh, Crunchy, Crunchy't vo c'hoazh gant an diorrerien, super. Ya, ya. Dont raio e-maez e miz Kerzu. Ya, mais ouzhpenn zo bet c'hoazh euh, ba c'hoarierien o klemm. Ya ya, evel juste hag o kuzunig geni Ya. euh, d'ar marv diorrerien zo. Peogwir oa bet daleet o c'hoari c'hortozen kalz. Bon, se zo klasel, enfin n'eo ket enfin spontus-se mais... Ya ya, evel-just, mais dija e doare... enfin e sur e euzhus doare da labourat euh... euh...
Diorrerien cyberpunk. Ya, n'oc'h e... e lak bec'h ouzhpenn c'hoazh quoi, vije an dud o klemm kalz. Ya, hag evel-just ouzhpenn zo, un nebeud film viechou zo e vez disklêriet gant Cyberpunk, gant CD Projekt Red n'hellfont ket ober hep Crunchy peger oa katudet dale ar c'hoari, ha bremañ eo dale on ar c'hoari. Mais sur war vo crunch memes tra. Ah ya, bah ya, vel just, je voulais juste. Euh...
N'eo ket zoken evit euh, yec'hed o implijidi, quoi. Ya, ya, ya, war a seblant, neuze an, an deorien a zo e vefe bet nac'het ha pa vez kaset ar c'hoari da, d'al letrinoù aze e rank al letrinoù asentiñ ar c'hoari peogwir e rank doujañ d'ul live perzhded quoi.
Ha war a seblant e vefe bet nac'het ha neuze ar prantad Dahlia a glot gant ar prantad e red gortoz evit ma vefe asantet ar c'hoari.
Neuze setu perak e...
Neuze, enfin, n'eo ket un digarez, mais setu. Setu un oc'h evit ar c'heleier. C'hoant 'peus komz eus ur c'hoari video, te? Ba, me 'meus ket c'hoariet kalz, benn ar fin aboe ar wechall. C'hoariet 'meus dreist-holl da flipon. Aboe. Setu ba kalzik plijadur 'm eus o c'hoari zoken ma n'on ket barrek tamm ebet. Gwet 'm eus da 'm soñj dek dregont ha tri-ugent eus an istor. Ba n'eo ket fall.
Pezh n'eo ket fall.
Ya, mes oc'h aet on, oc'h aet da 'm soñj d'oun ket a-benn da vont pelloc'h, mais mais bonne. Dija on aet pell a-walc'h, kalz pelloc'h 'vit na oan bet gant steredenn, met na fin. Ya, ya, isoc'h eget steredenn. Enfin, dreist-holl e c'hallez mont war-raok tamm-ha-tamm ar steredennoù a spontus peogwir eo kregiñ pep tra da gêr kentañ.
Hag er mod difin, on c'hoazh e-touez ar c'han gwellañ. Ya, marse n'eus ket kalz a dud o N'an diorroa n'eus ket kalz a dud o Marse c'hoari. barrek-kenañ.
Non, non, mais bon, dedans a-benn da, da vont en tu-hont meur a wech d'ar gwellañ skor ha ma goued, ha soñjet din a fent ket pelloc'h, n'oc'h N'eo ket fall, mais setu. N'oc'h em eus euh, kalzik plijadur o c'hoari. Um, hag o Animal Crossing euh, bepred. Euh, pli- euh, kalz plijadur 'm eus bet gant euh, darvoud Halloween. A oa benn ar fin a goe, a goe mat, pugur oa kraouiet an dud en-dro. N'oc'h eo darzh an danoz ba 'm eus c'hoariet da, da Animal Crossing ma-un, barzh ma ranndi.
Ya. Euh, euh, plijus-tre oa. Noc'h e setu hag a-bouez o tu da, da vont da dastum Togotouseg euh, er-maez euh, evit sevel traoù ispisial evit an diskar-amzer ha tout. Ya.
Setu, noc'h e netra all. eus ma zu. Ha te? Ok, neuze euh, me 'm eus c'hoariet gant Scourbringer, evel ma lârit. Neuze Scourbringer zo ur c'hoari gant Flying Hawk Games. Euh, o deus bet diorroet a-raok ur c'hoari Neurovoider, n'eus ket ret kalz a berzh, ha ma soñj e vo un tamm nij quoi. Euh, neuze Scourbringer zo ur c'hoari nevez, neuze nerzhus-tre, ma ho paouez dont-mez eus euh, ar prantad euh, Early Access. Ha neuze ya, nerzhus-tre benn ar fin me gav un tamm ur meskaj etre Metroid hag Samurai Gun. Enfin n'ouzon ket ma... deus roet da Samurai Gun war c'hoari Tomb Raider Towerfall. Bran kalz a zaveoù. Met gwelloc'h e fell din deskrivañ un tamm. Bah ya, peoc'h-me 'welan kere petra eo. Benn ar fin eo ur un dungeon... non, non, pas rai. 'welan ket tamm 'bet peseurt doare c'hoari eo. Ma roguelike
me a zo
dispartiet e zalioù un tamm 'ba evel 'barzh Metroid hag ar gameplay a peus penn-ar-fin 'peus ur c'hleze ha ret eo dit ober ur bern dach pep lec'h enfin zo dit ober tout ur sal hep stokañ al leur peogwir e rez dach ha pa tagaez e chomez en aer benn-ar-fin. Ok. Neuze a zo tout ur gameplay war se lec'h m'eo ret dit mont eus un enebour d'egile buan-tre Evit evit lac'hane hag e c'hallez ivez ober ur steun evit impichenet da gaout ac'hanout tamm 'vel barzhed sell. Setu neuze nerzhus-tre ha dreist-holl deus labourat kalz war ar game field vel ma vez kalz er c'hoarioù daou-d er mare-mañ gant Celeste, Dead Cells, Towerfall ha tout. Neuze e plijus-tre da c'hoari kwa. Setu neuze, vel m'eo roguelike e vez marvet alies a-walc'h, met n'eo ket strik peger ken plijus eo c'hoari e tistroer diouzhtu goude hag setu. Met goude bez' zo ivez ur mod evit digreskiñ an tizh ha tout evit an dud. N'eo ket nul, met n'eus ket kement a refleks pe kement a basianted. Peger a-wechoù e c'hell bezañ prim-tre, quoi, neuze ret. Diorren ur refleks kadig. A-fet istor e me gav un tamm awenet gant gant tout pezh zo ba Metroid un tamm hag ivez filmoù Miyazaki. Enfin me gav e aval-tre ouzh Nausicaa pell-chosomsiel keñver ba istor dre vras hag neuz. Pezh a gavan plijus. A-benn ar fin an istor zo un doare bout hag o tistruj an douar. Ha bez' zo tud hag a zo gourdonet evit lec'h ar boud-se, neuze te zo unan eus an dud-se. Diaes a-walc'h, me zo erruet d'ar bed tri, d'ar muiañ peogwir roguelike neuze, evit akregiñ bepred eus ar penn kentañ, bez' zo pemp bed. Ya ba an hanter quoi, ouzhpenn an an hanter. Ya, ya, ya. Diaesoc'h-diaesañ eo neuze, da 'm soñj n'eo ket amzer, rock, tizhout ar bed pemp. C'hoant 'm eus pad eizh eur da'm soñj d'ar poent. Hag seul viv e c'hoariet e c'heller divlokañ traoù nevez a zo a zo a bad benn ar fin eus ur run d'egile. Un tamm vel barzh Rock Legacy pe barzh ur bern rock-like benn ar fin. Hag erru on un tamm e penn an dra-se neuze goude 'vo pa vo just ar skill. oc'h ober e zandorg. Setu me heuliañ ne gouez ket ker-tre da'm soñj un dek pe pemzek euro bennak war reuziataer Switch hag moarvat letrinoù all. Setu nerzhus-tre ma plij deoc'h ar roguelike ha n'oc'h ket aet skuizh gant ar roguelike gant tout ar re o tont e-maez aze gant Hades, Risk of Rain hag n'ouzon ket petra c'hoazh. Mat.
C'hoant 'peus komzer a-benn traoù ha n'eo ket c'hoarioù video? Noc'h eo da ya a-benn ar fin m'eus ket c'hoariet kalz, met gwelet 'meus kalz traoù all. Noc'h eo lennet 'meus ur rummad manga anvet Aromanti- anvet Aromantic Love Story. A zo ur manga berr-tre, pemp levrenn, diwar-benn ur mangaka zo daoulad tregont ar plac'h. Hag 'benn ar fin e skriv ur manga penaos un harem manga c'hwec'h un tamm evel Lovina da skouer pezh a zo met ur shonen eo met enfin setu pezh zo se hag pezh a zo e splann ne blij ket dezhi benn ar fin e lak kliché enfin ur bern kliché do pep lec'h met 'vel ra berzh bras ba e kendalc'h gant he manga A-benn ar fin an abeg eo unan eus an abegoù ra blijfe ket dezhi e peogwir a-benn ar fin hi n'eo ket dedennet gant an istorioù karante. Na gompre- enfin setu hi zo ar romantig pe e enfin o jo- o prederiañ diwar-benn pa ra hi he zaviad dezhi kwa. Oc'h a-benn ar fin e ur manga fentus bez' zo kalz farsadennoù ha tout. Hag e yer mon gab a via 'vit komz diwar-benn rev enfin me kategorienno benefin peseurt identelezh a zo gant pep hini ha peseurt enfin penaos zo tu da bep hini da gavout ba pelec'h-mañ hag all. N'oc'h ba 'm eus kavet 'oa dedennus ober ur manga diwar-benn se. En un doare fentus ha tout, enfin hep, hep na vefe kentelius na, na netra. setu eur manga a-feson. Goude-se 'm eus gwelet ar film Les Misérables. Na ma ket gwelet er sinema. Gant Wolverine aze? Non!
em eus bet poan o kompren diwar-benn paroaz o komz.
Gant Hugh Jackman.

Puej, na oan. N'eus ket, n'eus ket Wolverine o kornañ, neuze n'eo ket Zeti.
mestr. n'eo ket, n'eo ket. Mais koulskoude, ma sellet deus euh, The Last Showman, Norc'hell, Ouais. na gomzin ket diwar-benn-se pa oa ket super. Euh, Norc'hell et Misérable a zo ur film gall oa deut semez ba a-raok ar prantad kreviañ kentañ, ma 'z ket joñs? Va yad peoc'h, ya, peogwir neus gonet... David Mantic war a seblant.
Neus gonet traoù ar César ha tout. Yeah.
Setu n'oc'h ur film a gont ba ur prantad Bertret am soñj e tremen e korf un dewezh, pe un abeg evel-se, just goude Kip ar Bed daou vil pegwir zo. Triwec'h. David Triwec'h.
Ya.
Ha n'oc'h ket bet zo un den oc'h arriout ur poliser nevez oc'h arriout e servij enfin en ur servij polis en ur c'harter a zo gwelet evel stegn an traoù ha n'oc'h ket bet heuliet ar bagad polis hag tud enfin bugale a zo vevañ er c'harter. Nefi 'm eus kavet oa frammet, enfin oa aozet mat quoi an istor, an doare da dezreveliñ war berr termen 'vese oa efedus-tre. Bez 'zo ur bern plantajoù start-tre met 'm eus kavet oa e gwirionez ur film a-feson diwar-benn ar bed a-vremañ, traoù ya gwirheñvel. hag start quoi, mais enfin deut brav-tre quoi, ya, ur film à qualité. Ok. Mod all 'meus achuet gant 10% peogwir e e bet skignet peware blaouez ar stirad oc'h eo ar France Daou. N'oc'h a 10% a zo ur stirad gall diwar-benn ur vicher a zo n'eo ket anveet mat, a zo hini an agent evit an aktourien ha tout. Noc'h e... E pugur anvet e 10%, pugur e, e c'houlennomp dek dregont deus pezh vez ganeet gant an dud ha gant o, o arvalien, quoi, benefit. Hag euh, ar, ar stirad a zo savet euh, noc'h er c'heuliet vez ur, ur, ur euh, ajañs, fin ur euh, burev gant meur a den o labourat, quoi. Ha n'oc'h ket pep tudenn a zo tamm-pe-damm kenabouez hag a rev all e-keñver o buhez prevez ha tout. Hag pep rann a zo un aktour pe un aktourez deus ar sinema pe ar skinwel gall kwa dre vras. N'oc'h ket da skouer n'ouzon ket bet zo unan diwar-benn Oc'h eo er peware bloavezh zo un episodio diwar-benn José Garcia. Enfin, setu traoù ese quoi. Pep hini, pep rann a zo anvet genre José an holl an den quoi. Mais dre vaz fait tu Hag an aktour gwir, nie? Ya, ya, ya, ya.
Bepred eo an aktour gwir. Noc'h eze zo fentus-tre. Pugur, bah, vezan, enfin, sur war e... E ijinañ un dudenn a zo sañset da vezañ hini kwa neuze fentus a-walc'h gwelet anezho o c'hoari hini o-unan met a-walc'h gant ur sell enfin a-wechoù spont enfin da skouer bev barzh ar blaouez bev a Julien Doré hag a oa dic'houzañvus da'm soñj oa e klaske bezañ ar gwashañ stumm diontañ e-unan quoi. Bah setu. Fentus, fentus-eo hag fromus ha tout hag Moskorved oa... Bah e achue mat quoi, fin e achue éclosé an traoù en un doare dereat. N'oc'h e... En holl, enfin ar stirad a-bezh a gavan a zo mat tre evit an dud a blij dezhe ar sinema hag a... Benn a fin, an trev a c'hoarve adrek Ya. ar skramm. Setu, ralev e be vije stiraj-o gall hag afen ken mat, quoi. Oc'h e- perak Mar ket? an. Hag ar podski- ur mod all zo ur podskignad a blij din kalz er mare-mañ, selaou hag a zo ur podskignad diwar-benn c'hoari o video, anvet Quête latérale, hag a zo ur podskignad nac'h e gant euh, euh, qualité, Ar pod-skignajoù kalite n'oc'h eo ba re gwechall Studio 404 hag a traoù all, commute diwar-benn an doareoù da treuzdougen, setu, enfin traoù all. Ha n'oc'h eo deus bet c'hoant sevel ur pod-skignad diwar-benn ar c'hoarioù video a zo kinniget gant Ken Bogart hag bez' zo pevar den o kemer perzh mod all, n'oc'h eo tud a zo boaz. da vezañ klevet 'barzh abadennoù 404 n'oc'h abadennoù qualité n'oc'h e fibre tigre L'âme ua hag Daz ha bez' zo ivez ur plac'h e vurzamant a zo Chloé Vautier ur gelaouennerez eus ar Figaro Yeah. a ra war-dro ar rummad euh, c'hoarioù video evit ar Figaro. Setu a-benn ar fin e an abadenn a zo mm, dedennus pugur n'eo ket un tamm ebet un abadenn keleier met kentoc'h un abadenn preder diwar-benn an doareoù da implij er c'hoarioù video pe tre ya benn ar fin e kemer pep hini a ra ur gronikenn hag a zo savet diwar ur soñj o deus bet pe un doare da c'hoari o deus merzet en o endro pe tout-se n'oc'h e c'hall bezañ selaouet tamm pe damm forzh pegoulz n'eo ket rev ar c'hadaval. evel euh, pugur e chom ur preder, quoi. Ha euh, me gav eo dedennus-tre euh, na vez ken evit soñjal, enfin, me meus euh, meus merzhet ya euh, doareoù ma mein da c'hoari a oa disheñvel deus an dudal pe pe ya de- de- enfin, do- doareoù da soñjal diwar-benn ar c'hoarioù video. Setu noc'h eo evit an dud a fell dezhe selaou ur podskignad all e galleg e, kuz- e c'halli an dac'h selaou deus ket lateral. Ok.
Setu.
Ma, ba trugarez dit. kenavo? Ya, ma ya, ken ar c'hentañ tro.